The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. L-importanza tal-baħar għall-gżejjer Maltin huwa ovvju. Fil-Baħar Mediterran insibu ekosistemi u ħlejjaq tal-baħar importantissimi li f'dawn l-aħħar snin rajna ħafna tibdil. Illum, il-vjaġġi tiegħi sa jiffukaw dwar dan. Dax-xeni tal-baħar tal-gżejjer tagħna ilna narawhom minn mindu konna żgħar. Mill-art jidher kollox l-istess, iżda għal min jistudja l-baħar jaf li f'dawn l-aħħar snin il-baħar tagħna ra tibdil kbir u fil-fatt illum se mmur niltaqa' ma' Professor Ellen Deidun. li se jkellimna ftit dwar l-ispeċi aljeni u invażivi li ġew introdotti fil-Baħar Mediterran. Kif inti? All right, mhux ħażin, grazzi. Jiena ġejt indur naqra mhux biss l-Università u dal-campus li ħa tgħidli xi ħaġa fuqu, imma kif taf inti eh, nħobb u għandi għal qalbi ħafna nippromwovi l-lokal u l-postijiet eh, ta' fuq l-art ħa. Imma taħt il-baħar jogħġobni ħafna. Allura illum ħan niffamiljarizzaw naqra rwieħna ma xinsibu fl-ibħra Maltin. Imma qabel xejn, għaw, xtajdli fuqu? Le, wieħed mill-corridors il-ħodor li fadal on campus l-Università, jiġifieri nisperaw jibqa' hekk, kif qed tara fuq din naħa jiġifieri eh, ta' dal-passaġġ għadu fi stat tista' tgħid semi naturali, ġifieri fi stat kważi naturali fejn għandek numru ta' siġar, ovvjament ma' dal-passaġġ għandek il-ballut, il-holm oak trees, tajjeb li bħalissa jkunu mimlijin bil-ġandar, bl-acorns, allura żmien it-tajjeb li jitħawlu daw biex għall-ġenerazzjoni l-ġdida ta' siġar, tajjeb, u anki saħansitra għandek ħarrub, siġar tal-ħarrub li wieħed forsi ma tantx jassoċjahom ma' kampus tal-università u naħseb li hija xi ħaġa waħda mill-affarijiet sbieħ ta' dan il-kampus li għadu relativament aħdar. Vera, mbagħad in-naħa l-oħra hemm dak il-wied. Hekk u għandna r-riserva, għandna r-riserva tas-siġar, hija tree reserve u hija siġra u hija riserva wkoll ta' importanza nazzjonali ta' wied għollieqa li qiegħda letteralment tmiss mal-università, wied għollieqa u li tifred l-università mill-kappara u huwa buffer importanti ħafna bejn tista' tgħid buffer għall-għasafar, tajjeb, buffer għal ammont kbir ta' siġar li tħawlu tul is-snin ukoll. U għad għandek watercourse passaġġ tal-ilma eh, li wkoll tajjeb għadu għadu għadu importanti u li jasal kważi sal-baħar iktar l-isfel il-gżira and so on. Jiġifieri iva, naħseb li l-Università tul is-snin għamlet kontribut biex kemm jista' jkun tippreserva ż-żoni naturali tal-madwar anke bis-saħħa ta' NGOs bħal Nature Trust pereżempju li timmaniġja ir-Riserva Naturali ta' Wied Għollieqa tajjeb biex anke l-istudenti u min jaħdem hawnhekk ikollu ambjent sabiħ li jaħdem fih ovvjament. Ellen Xan now. Ħa tiffamiljarizzani ftit ma' xi speċi li naraw taħt l-ilma? Iva, hawnhekk għandna selezzjoni ta' speċi aljeni tal-baħar. Issa ovvjament speċi aljeni mhumiex affarijiet li ġejjin minn fuq Mars jew mill-Qamar, tajjeb, jiġifieri dawn xorta għadhom tal-pjaneta tagħna. Ngħidulhom speċi aljeni għax ikunu ġejjin minn ibħra oħrajn u mhux sippost jinstabu fil-Mediterran, għax aħna ovvjament l-ibħra tagħna huma tal-Mediterran, u dawn ċaqalqu mill-oriġini tagħhom, mill-ibħra nattivi tagħhom u ġew hawnhekk bl-azzjoni tal-bniedem. Jiġifieri mhux out of their own free will, mhux b'mod naturali, m'hemm l-azzjoni tal-bniedem involuta fin-nofs u għalhekk ngħidulhom speċi aljeni. U what's the big deal? Hija big deal għax illum nafu li daċ-ċaqliq, ħabba l-globalizzazzjoni, ħabba ċ-ċaqliq tal-merkanzija ħafna drabi, di daċ-ċaqliq ta' speċi minn żona għall-oħra tal-oċean, hija waħda mill-iktar threats, waħda mill-iktar pressjonijiet qawwija fuq il-bijodiversità tal-ibħra tagħna. Jiġifieri, filwaqt li nieħdu pjaċir li naraw dawn l-ispeċi eżotiċi ġodda fostna, Sfortunatament, numru żgħir minn dawn l-ispeċi eżotiċi, dawk li ngħidulhom l-invasives, l-invażivi, they come over, jisplodu n-numri tagħhom, tant jiżdiedu li jibdew jaqalgħu u jimpattaw ħażin l-ispeċi tagħna, n-natives. Uħud minn dawn l-ispeċi endemiċi li pereżempju sabu dan it-threat, x'inhuma? Iva, ara, għandna pereżempju l-posidonia, l-alka, dik li ngħidulha l-alka, Tajjeb, il-Posidonia, jew għandha ħafna ismijiet oħrajn bħal pereżempju n-Neptune grass, li hija speċi importantissima għall-ibħra tal-Mediterran u ma tinstab imkien ieħor barra mill-Mediterran, jiġifieri hija indiġena għal jew endemika għall-Mediterran. Tajjeb, din qed tiġi impattata minn numru ta' dawn l-ispeċi Invażivi, għax speċi invażivi, li huma tip ta' aljeni, m'hemmx biss il-ħut jew il-granċijiet bħalma għandna quddiemna, imma hemm ukoll, per eżempju, ċertu ħxejjex, ċertu ħaxix, ċertu algi li huma wkoll invażivi u jikbru fuq il-Posidonia u jnaqqsulha, per eżempju, id-dawl li hi tirċievi. Qisek għandek pjanta qiegħda għal qalbek id-dar inti u għandek pjanta oħra li ma xtrajtx inti imma bdiet tikber jew ġabilek xi ħadd minn barra u bdiet tagħtilha tagħmilha dell il-pjanta tiegħek u bdiet tara l-pjanta tiegħek tmur lura maż-żmien. Għandna jekk inqisu l-art għandna eżempju klassiku l-ħaxix Angliża. Ħaxix Angliża, l-qarsu, li bħalissa bix-xita tajjeb hija tista' tgħid l-iktar pjanta komuni li għandna fil-kampanja tagħna, dik li tagħmel fjura safra, dik ġiet daħlet bħala ħaxixa ħażina qisu mitej sen ilu mas-siġar taċ-ċitru, tajjeb, minn South Africa. Dik ġejja minn South Africa. U llum ħadet over u toħnoq il-pjanti indiġeni li għandna fil-kampanja Maltija u tikber kullu mkien sfortunatament. Jiġifieri dik hija eżempju tipiku ta' speċi invażiva li tieħu over tajjeb u tisplodi. U sfortunatament dal-fenomenu qed jiġri fl-ibħra tagħna wkoll illum. Mela x'nistgħu naraw taħt il-baħar li forsi jekk tiffamiljarizzana naqra inti nafu x'inhu endemiku u nafu x'inhu aljien? Iva, ara, ftit ftit l-aljeni sfortunatament qed jiżdiedu, jiġifieri l-ibħra tagħna qed isiru iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar u iktar aljeni. Jekk kieku kellna naqbdu minn dawn l-ispeċi li hawn quddiemna, ħa naqbad ħuta l-ewwel u mbagħad ħa naqbad il-granċ. Din il-ħuta pereżempju hija waħda mill-iktar speċi aljeni ta' ħut komuni fl-ibħra tagħna. Di ġejja mill-Baħar l-Aħmar, mir-Red Sea, Tajjeb, allura daħlet mis-Suez Canal, għax is-Suez Canal huwa dak il-kanal li jikkonnektja l-Mediterran mal-Baħar l-Aħmar, u anki mhux biss mal-Baħar l-Aħmar, għax darba tikkonnektja mal-Baħar l-Aħmar, imbagħad hemm l-Indian Ocean, il-Pacific Ocean, hija l-gate tagħna għal għal l-Lvant, għall-East. Eżatt. Din speċi li s-sajjieda li qed isegwu dal-programm żgur familjari magħha għax qed tinqabad ta' spiss ħafna. Jgħidulha bl-Ingliż reticulated leatherjack. Għaliex bl-Ingliż? Għax Dawk billi aljeni ma jkollhomx isem bil-Malti, għax billi s-sajjied qatt ma ntaqa' magħha, għad m'hemmx, għad m'hemmx isem bil-Malti, maż-żmien jibdew ituhom. Tajjeb, hemm, infatti dawk l-ispeċi aljeni komunissimi, tinduna li jkunu komunissimi għax ikollhom isem bil-Malti. Per eżempju qed tiġini f'moħħi speċi ta' rabbitfish li l-Maltin jgħidulha awsalla. U jgħidulha qawsalla għax il-kulur tagħha jvarja skont x'ħi tkun qed tiekol fil-mument. Għax il-Malti dik is-sabiħ tagħha, tajjeb, jiġifieri. Il-kliem li tajna lill-ħut. Fuq l-osservazzjoni li nagħmlu. Proset. Issa di r-reticulated leather ġie hekk għax ħafna drabi meta s-sajjieda jaqbdu speċi ġdida l-ewwel ħaġa li jsaqsuk, imma di tittiekel? Dik l-ewwel mistoqsija. Di tittiekel? Di ġejja mill-familja tal-ħmar, dak li jgħidulu l-ħmar, li hija trigger fish, Tajjeb, bħal ħmar, diffiċli biex qaxxara di t-tip ta' ħut għax għandha qoxra ħoxna imma tittiekel. Tajjeb, jiġifieri bħala speċi m'għand, speċi għall-inqas tista' tittiekel u għaliex ngħid għall-inqas għax għall-inqas il-bniedem jista' jikkontrolla n-numri tagħha billi jaqbadha u jikolha.
Imma mbagħad hemm speċi oħrajn li sfortunatament mhuwiex il-każ li wieħed jikolhom għax huma valenużi sew. U qed jiġuni f'moħħi il-familja tal-pufferfish. Il-familja tal-pufferfish, hawnhekk għandna eżempju minnhom, tajjeb, issa, di huwa każ interessanti. Di hija speċi indiġena. Di jgħidulha il-fenek. Tajjeb, għandha snien infatti jfakkruk fil-fenek. Tajjeb, imma di ġejja mill-familja tal-pufferfish. Issa, issa tgħidli di indiġena għaliex qed iddaħħalha mal-aljeni? Għax kuġini tagħha, l-istess pufferfish, huma aljeni u qed jidħlu, huma valenużi ħafna. Il-fenek ma toqtolx nies imma wkoll mhix tajba għall-ikel. Jiġifieri fejn jidħlu l-puffer fish huma speċi li ngħidulhom toxic. Ġifieri tista' tmisshom, m'hemmx problema, mhux bħal bram, imma ma tistax tikkonsmhom. Waqt li l-lion fish, li qed nistennewha li xi darba jew oħra ħa tinqabad fl-ibħra Maltin, trid toqgħod attent li ma tmissiex għax bħall-iskorfon u t-traċna, tajjeb, tniggeż ħafna imma tista' tittiekel, anzi l-lion fish tittiekel sew. Allura dejk ma ngħidulhomx toxic f'dak il-każ, ngħidulhom venomous. Għalhekk tajjeb dal-għarfien dwar dawn l-ispeċi l-ġodda. Ngħidlek li l-iktar waħda riċenti bħal aljena li ġiet ripportata fl-ibħra Maltin hija dil-ġmiel ta' ħuta, il-queen angelfish, tajjeb, din tqabdet bil-ħarpun, u di probabilment waqt li ħut oħrajn probabilment daħal billi jgħum ġo Suez Canal, jew forsi anke mal-vapuri, dit-tip ta' ħuta, billi t-tip ta' ħuta sabiħa u hija popolari fl-akkwarja, di jista' jkun li daħlet minħabba l-aquarium jew pet industry. X'jiġifieri, illum l-aquarium tal-ilma baħar sar popolari ħafna, mhux bħal fi żmieni tal-ilma ħelu biss kien hawn aquarium, illum issib min għandu aquarium tal-ilma baħar, Qed tifhem, sar, mhux ħa ngħidu komuni, imma sar iktar popolari. Allura ħuta bħal di hija ċar li hija għax hija sabiħa, hija appealing, tajjeb, għandha valur għall-aquarium, allura jista' jkun aħna di wieħed jipotizza għax ma jistax ikun jaf biċ-ċert, li di instabet Malta xi ħadd ħarrabha jew għax kibret wisq għall-aquarium jew għax ma setax jieħu ħsieb iktar u ħarrabha. Tajjeb, jiġifieri, allura inti għandek. U timmultiplika daqshekk. Issa, issa għadu kmieni wisq biex inkunu nafu. Jista' jkun kienet dik li ngħidulha adventiv, x'jiġifieri dehret darba kultant, dehret darba u mbagħad daqshekk, allura żammet numri żgħar u ma bdietx tirriproduċi hawn. Jew, letteralment, imbagħad tibda timmultiplika u ssir tista' ssir ukoll invażiva, m'għadu kmieni wisq. Lucky li, fortunatament, a ħafna aljeni ma jsirux invażivi, jiġifieri jibqgħu numri żgħar. Qed insemmu l-invażivi, speċi li ċertament saret invażiva u mliet l-ibħra tagħna huwa dan il-granċ. Dan il-granċ, li l-isem bl-Ingliż tiegħu huwa blue swimmer crab, Dawn ukoll ġej mill-Baħar l-Aħmar u mill-Persian Gulf, ġiet nitkellmu postijiet bħal Pakistan, l-Iran and so on fejn jittiekel ħafna għax da huwa granġ kbir li għandu l-laħam, il-laħam, jiġifieri dan huwa raġel tkun taf għax għandu l-pincers tiegħu u l-claws tiegħu kbar ħafna, fil-mara jkunu iżgħar. Tajjeb, da huwa bbalzmat imma meta jkun frisk għadu ħaj Ikun blu, hawnhekk fadal ftit mill-blu tiegħu, tajjeb mill-kulur blu tiegħu. U nistgħu nikluh aħna? Da jittiekel, da qed jinbiegħ f'ċertu restaurants, qed jinbiegħ ukoll, jinbiegħ ukoll is-suq ta' Marsaxlokk, u anke ssibu fuq is-social media rajt nies qed ibiegħuh. Jiġifieri da jsir stuffat f'postijiet bħal Florida, li għandhom mhux din l-ispeċi, għandhom simili imma, jagħmluh stuffat u hemm anke riċetti online. Jiġifieri da l-aħjar mod kif aħna nikkontrollaw in-numri tiegħu, għax kif diġà għedt huwa invażiv ħafna u da l-ewwel li nstab kien Marsaxlokk. Issa tela' man-naħa Lvant, mal-kosta tal-Lvant kollha tal-gżira ta' Malta, sax-Xemxija, l-Għadira u hemm anke rapporti li nqabad Għawdex. Jiġifieri jħobb bajjiet sheltered, jiġifieri jkunu għal ridoss, tajjeb fil-baxx, f'baħar baxx, f'bajjiet fejn ikun hemm ir-ramel fin jew anke ħama, u jistaħba joqgħod joqgħod ġol ġol mistoħbi għajnejh biss jidhru u dawk l-idejn l-imqas tiegħu u kulma jgħaddi jaqbadha. Hu hemm biex predator. Jiġifieri Ellen, kieku kelli nistaqsik aħna bħala Maltin li drajna nieklu ċertu tip ta' ħut bħal l-istaġun, skont l-istaġun, il-vopi, l-lampuki, dawn qishom li trabbejna bihom. Biex insibu bilanċ anke għas-sostenibilità rridu naqilbu u nesperimentaw ftit ma' ħut ieħor. Jien naħseb li hija inevitabbli dal-kambjament tal-ibħra tal-Mediterran, mhux tal-Mediterran biss, dal-fenomenu ta' tibdil fil-ħut u fil-ħlejjaq kollha li qed insibu fl-ibħra tad-dinja huwa inevitabbli tat-tibdil. Jiġifieri dan ħa jibqa' se għaddej. Il-pass qed qed jagħġġel iktar. Għaliex? Għax il-baħar bħalma qed tiġri l-arja iktar ma jmur iktar qed jisħon. Jiġifieri hu iktar milli qed jisħon mhuwiex qed jiksaħ. Jiġifieri huma hemm żewġ fatturi, kemm jisħon fis-sajf u rġajna rajna das-sajf li t-temperatura tal-baħar qorbot it-30 grad. Dan huwa fenomenu li f'dawn l-aħħar ftit snin beda jiġri, li l-baħar jitla' sa 30 grad temperatura, qabel ma kinitx tiġri. U li meta tiġi fix-xitwa, Jannar, Frar, fi Frar inkejlu l-iktar temperatura kiesħa tal-baħar. Mhux qed tinżel it-temperatura bħalma kienet tinżel fil-passat, fejn qabel kienet tinżel erbatax, ħmistax-il grad, issa qed tibqagħlek ħmistax, sittax-il grad. Issa tgħid li dak il-grad, grad u nofs jagħmel dik id-differenza kollha. Iva. Għax dak il-grad, grad u nofs titqisu fuq medda ta' xhur. u ġimgħat u xhur. Jiġifieri mhux ta' darba ta' ġurnata li t-temperatura kienet differenti, imma imma fuq medda fuq medda ta' ta' ġimgħat. Fuq medda ta' ġimgħat tagħmel differenza kbira. Jiġifieri il-global warming qed jaffettwa wkoll, il-climate change qed jaffettwa wkoll l-ibħra tagħna. Jiġifieri kif għadna rridu noqogħdu għajnejna miftuħin għal dawn l-ispeċi invażivi, naraw x'impatt qed ikollhom fuq l-ispeċi indiġeni biex kemm jista' jkun meta nilmħu li qed ikun hemm xi impatt veru negattiv, veru ħażin, ikollna b'xi mod nintervjenixxu biex insalvaw l-ispeċi indiġeni li huma tant importanti għall-ambjent imma anke wkoll għall-għajxien ta' ċertu setturi tas-soċjetà u anke għall-kultura għall-kultura marittima ta' pajjiżna. Eżatt. Fil-fatt, naħseb nies, inti semmejt min jiġi affettwat, imma aħna bħala anke b'mod rekreazzjonali nippromwovu ħafna li jkun hemm divers li anke jkollhom ċerta kuxjenza li jirrapurtaw għaliex tinżilx il-bqgħa qegħdin nitkellmu fuq dinja li m'għandniex aċċess għaliha l-ħin kollu bħal pjanti. Ekku, le, citizen science aħna nemmnu ħafna fuq citizen science, infatti qudiemek għandek posters ta' tal-kampanji ta' tnejn mill-kampanji, aħna b'kollox nagħmlu tlieta, għandna Spot the Jellyfish fuq il-Bram, Spot the Alien u Spot the Alien Fish. Għamilna Spot the Alien għax ħafna nies jaħsbu li l-aljeni huma l-ħut biss. Imma kif rajna hemm il-granċ, tajjeb ukoll, jiġifieri, u hemm hemm hemm krostaċji, hemm molluski, hemm hemm hemm il hemm il-ħaxix ħxejjex li jistgħu jkunu aljeni. Jiġifieri importanti li jkollna l-għajnejn u l-widnejn ta' kulħadd, ta' min juża l-baħar, X'kif għidt tajjeb inti Claire, aħna li nistudjaw il-baħar ma nistgħux inkunu kullumkien il-ħin kollu. U hemm min jaf il-baħar iktar minna. Jiena nikkunsidra li s-sajjied huwa l-veru espert tal-baħar. Tajjeb għax ikun hemm il-ħin kollu tista' tgħid, ikun hemm fil-baħar ħafna iktar minni. Qed tifhem? Allura citizen science hija the way forward, huwa l-unika mezz kif nistgħu nimmonitorjaw tajjeb b'mod kostanti dal-fenomenu ta' kif qed jinbidel il-baħar ta' madwarna. U kieku kellek tgħidli kemm għandna speċi endemiċi? Ara, fil-Mediterran hawn bejn il-ħmistax u l-għoxrin elf speċi tal-baħar. Tajjeb, jiġifieri marine species hawn bejn il-ħmistax u l-għoxrin elf speċi, li kwart minnhom ma jinstabu mkien ieħor għajr għall-Mediterran, jiġifieri huma endemic għall-Mediterran, 25 per cent, jiġifieri, tal-ispeċi kollha tal-Mediterran are endemic to the Mediterranean. Għalhekk ngħidu li l-Mediterran huwa biodiversity hotspot, għax għandu ħafna speċi u ħafna minnhom ma jinstabu mkien ieħor, fosthom il-Posidonia, l-alga, fosthom in-nakra, li bħalissa n-nakra għandna problema kbira biha għax bħalma hawn pandemija għall-bniedem, il-Covid, hawn pandemija wkoll tan-nakra li bdiet fit-2016 minn Spanja nfirxet mal-Mediterran kollu u qatlef ċertu speċi sa 99 fil-mija mill-individwi kollha tan-nakra, jiġifieri hija speċi sfortunatament li qed tisparixxi ftit ftit.
Fit-tieni parti tal-programm se nżur l-Akwarjum Nazzjonali biex nagħraf ftit speċi tipiċi tal-baħar tagħna għax l-apprezzament jibda l-ewwel billi tinnamra u titpaxxa b'dawn il-ħlejjaq. U hawn malajr innamrajt ma' ħamiema rari tal-baħar. my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, Share with all your friends and subscribe for more. Ħajja waħda qalb in-nies.